Zwino hafha hune ra khou amba hone uri Venḓa ṋamusi, khamusi ndi thome ndi ṋee ḓivhazwakale yo vhalaho nyana. U thomani ho vha hu sa pfi ndi Venḓa. Hafha fhethu ho vha hu na madzina o fhambanaho. Ho thoma hu tshi vhidzwa u pfi ndi Lukungurubye. Lukungurubye zwi tshi khou amba uri ndi fhethu ha vha hu tshi kunguluwa matombo. Vhavenḓa vha vhanzhi vhoṱhe ndi royal, muṅwe na muṅwe wa muvenḓa u vha a royal. Malofha avho kha ḽi a hone ndi royal. Thi ḓivhi uri nga Tshivenḓa ri nga tou ri mini, malofha a royal ṱhamusi a ḓo vha a matswuku nga nḓila iṅwevho khamusi kana o dombila o ita brown fhedzi Vhavenḓa ri Vhavenḓa roṱhe hafha ri songo sedza zwa uri muṅwe u wela kha murafho ufhio. Zwino zwi tou vha uri musi ri tshi sedza hezwi ri tshi khou tola havha vhalaudzi na aya masingo, ra wana uri havha vhathu ndi vha miṱa ya musanda. Hezwi ni tshi khou ri Vhavenḓa vhaṅwe sa masingo vho tou ḓa, a vho ngo tou ḓa lini. Vho ṱuwa fhano vha kha vhuvhambadzi ha ho bebiwa vhanani ngei. a thi zwi fana na vhatshena vho vha tshi ḓa fhano vha vha sina vhafumakadzi a vho ngo swika nge vha wana vhafumakadzi vha makhoisani na vhafumakadzi vha maxhosa vha ita vhana vhane vha vha vhidza makhaladi zwino ndi zwenezwi zwine a ni koni uri ni ri ni khou amba vhaṅwe vhavenḓa vhe vha khulukuku wavho kukumkuku vhe vha begwa fhano vha ya hangei khamusi central africa vha vho setla ngeneri vho tou nambudzeli vha vha vha tshi khou ṱoḓa mini ngeno vha tshi vho vhuya na zwi sumba uri vha khou bva fhano vho ḓa vho makulu wavho vha khou ḓo hwala vho zwine vha khou vha khou vhambadza vha tshiya life first emerged 3,8 billion years ago mm. in africa specifically south africa mm. vha sumbedza uri africa is the birth place of all humankind that's why hafhaḽa fhethu tshipfi the cradle of humankind mm. vha sumbedza uri tshaka dzoṱhe dza ḽifhasi the all oh, the umbilical cord is buried here in africa specifically south africa so tshaka dza ḽifhasi nga dzi continental drift na dziḽa dziṅwe purasi dzo iteaho kale shango ḽi tshipandekana ro no vha na dzi continent nnzhi nnzhi zwino mm. shango ḽo vha ḽi ḽithihi kale vhathu vha vho dzula fhethu huthihi afrika vhoṱhe vha ḽifhasi ende vho takuwa south africa ngauri hangeini murahu arali vha sedza ho ḓo vha na fhethu ra, ra fhambana hone musi hu tshi fhaṱiwa thawara ya babele ho pfala uri mudzimu o fhambekanya vhathu nga dzinyambo zwino rine ro vha ro no vha ro fhambanya ro bva ningi ra ḓa ro no vha ngeno mara ha pfala uri vhaegipita vho ri vha tshi ṱangana na rine vha tshi ri vhona vha ri havha vha tou pfhi ndi dzi heart robbers ri sa tu ḓivha uri zwa zwi khou amba mini mara nṋe nga vhubvo hanga zwine nda ḓivha zwone nda ḓivha uri munyai zwi amba mbilu ngazwo ri tshila mbilu a ri ḽi mbilu ri vhanyai zwino muvhuso uyu wa vhanyai wo ḓo thomwa tshipembe ha nile wa vha muvhuso wo vhusaho tshifhinga tshilapfu nga maanḓa hoyo muvhuso abe u khou vha hone musi u sathu swika hezwi zwi ne ra ri ndi christianity kana Christ a sathu bebiwa zwi amba uri ri khou zwi vhala kha BC before Christ angeini murahu mara tshene vhathu vha sa tu ḓivhesa nga hatsho kana uri avha vhathu vha tshi khou thoma muvhuso hu soko pfala uri ndi fhasi ya nile kana tshipembe ha nile ho vha u ngafhi ende vho takuwasa sa afrika zwino vha ngona vha sumba zwezwi tshaka dzi khou tshimbila dzi tshi ṱuwa vha dzula vha sa ha vho ngo ḓi tshimbila vha ya vha ya hone so a vho ngo toḓa ndi zwi sike zwa ili tshango ṅwani wapo dzina ḽavho ḽiṅwe ḽa vhuvhili hmm. ndi vhangona hmm. mungona muṋe kana muthu mu radzhathangi wa shango hmm. ḽa u ḓala u phukadza ṋama mungona zwi khou bvaho vha vha vha tshi ḽa ṋama nga tshiḽa tshifhinga hu sathu vha na zwa mavhele na zwiṅwe zwiḽiwa vha vha vha tshi ḽesa ṋama tsha tshone tshiḽiwa tshavho ende phukha dza dzo ḓala na nṋe ri tsha vhonyana vha ra kha ḓi zwima phukha dza dzi kha ḓi wanala nyana u fhirisa ṋamusi so vho vha vha ngo ṋanga uri vha ḽa ṋama tsha tshone tshiḽiwa tshavho vhapfhi ndi vhone vha bikwa na ive mubikwa na ive ndi mini ive ndi tombo sa zwe nda zwi fanyisa heḽi tombo nga tshirimi nga tshingona kana nga luvenḓa lwa hashu ngori a ri ri tshivenḓa mm. tshivenḓa ndi maitele ndi sialala luambo ndi luvenḓa ndi ndi lungona mm. then zwi khou amba uri hoyu muthu o bikwa na tombo nga nḓilaḓe mm. ma even matombo ma ihe vha tshi maheni kana mahe matshena vha khou ri matombo ndi matshena dzingae tombo ḽone ḽi muvhala wa ḽo fanela no wena pfhi dzinga ee zwi khou amba zwezwo a ri a litshele zwino havha vhathu vho bikwa na ive ndi uri hezwiḽa dzi thavha ndubi dzine dza pfi ndi dzi volcano nga luambo lwa tshikhuwa dzi tshi khou thuthuba hu tshi khou vhumbea dzi thavha na mini na matombo na zwiṅwevho mm. vho vha vhono vha hone mm. ndi ngazwo vhahulwane vha tshi rani tshila vha ri na ya kha matombo ni ḓo wana huṅwe hu na footprint mm. muthu o kanda ka tombo o ḽi kanda lini hapfi ndi musi matombo a kha ḓi dudela musi a tshi khou fhola volcano i tshi khou fhola vha ita maka zwipuka na mini zwo vha hone tsini vha havho vhathu o pfi o bikwa na example tombo ḽi tshi khou itiwa kana thavha yo fhunguwa nga volcano i khou itiwa vha hone hmm. havhaḽa vhathu vha tshi khou witnessa vha survive ngori ya vhulaya volcano heḽa gwindi ḽa bvela phanḓa ḽi vha ḽi khou fhisa nga maanḓa u fhira mulilo hone ṋera khoro ndi nga ri vhulaya ri ḽa ri one so vho shavha vha ḓi dzumbama vhaṅwe vha vhandalela vhaṅwe vhathu vhona vha kule vho bikwa na ive ive ḽa vhibva mungo na asana heḽi dzina zwi tshi khou ḓiya ḽa shanduka ha vho vhidzwa pfhi hu vhidzwa pfhi iṱo ḽa ṅwali a thi ḓivhi zwa uri vhathu vho vha vho vhona mini vha tshi ḽi vhidza uri ndi iṱo ḽa ṅwali fhedzi vha hu vhidza uri ndi iṱo ḽa ṅwali musi zwifhinga zwi tshi khou ḓi tshimbila zwi tshi khou ya hafha fhethu ha vhidzwa pfhi ndi makolele na ḽeneḽi dzina ḽa ḓi ḓa he ḽa shanduka ha ḓa ha vhidziwa pfhi ndi mapungubye e, heḽi dzina arali vha sedza kha bugu nnzhi dzo ṅwaliwaho dza tshivenḓa vha ḓo wana ḽo khakhiwa nga vhaṅwali vhahulu vhe ra vha ro fulufhela khavho uri vha ḓo ri vhudza ḓivhazwakale ine ya pfala vhaṅwe vha tshi ṅwala vho amba uri ndi fhethu hu na phunguhwe khulu nga maanḓa dzo ḓalaho hone ngeno heḽi dzina ḽi tshi tou amba uri ndi fhethu he ha vha hu tshi pungulwa tombo ive ndi ngazwo ḽi khou ri mapungubye heiḽa bye ye nda vha ndi tshi khou i amba khei hafha yo vhuya hoyo zaleḽa mbeu kana diambeu o vha a tshi ḓa khou pfi a tshi ḓa nga luzwima a tshi wela vhembe ngauri hafho na ri dzimbabye a si zimbabye ndi dzimbabye ndi dzinnḓu dza mabye ibye ndi tombo thi athu dzhena khaḽo ri ṱoḓa kha ḽe tshiṅwe tshifhinga kana ḽiṅwe ḓuvha mm. zwino ndi venḓa ndi vhukati tshivhidini mm. ri ḓo zwi amba kha musi nyana u si kale kana tshiṅwe tshifhinga hanefha i documentary khou bvela phanḓa so vha dzula u swikela nga murahu vha tshi vha vha wela vhembe vho no takalela nga hangeno vha pfuka mm. vha ḓa vha dzula fhano ndi masingo vha tshi ḓa fhano henevho 1700 vha tshi vho pfukela hangeno ndi hafha he vha thoma vha ḓa vha dzula lwa nḓali hangei thavhani ya lwanḓali mm. vhathu vho ralo izwo zwi vha tshi khou ḓi phaḓalala muvhuso u ḓo pfala uri wa mapungubwe kana muvhuso wa vhukalanga wo ḓo falala mara a u ngo falala muvhuso a ri ri ho falala capital hafha ye vha vha khou shumisa hone sa nnḓu khulwane ya vhuhosi ngauri havha vhathu vha vhona u lima vha tshi fuwa Nga ndavha ya ndimo na u fuwa, vha pfulutshela hangeni nṱha ha devhula, vha pfuka mulambo vha yela devhula. Hafho ndi he vha swika vha fhaṱa muṅwe muvhuso devhula. Vho swika hafha hene nasi ri u vhidza uri ndi kha ḽa Zimbabwe. Hafha hene vha pfa hu tshi pfi Great Zimbabwe, vha khou amba dzinnḓu hedzi dze vha swika vha fhaṱa dzone dza matombo kana ndi tori fhethu ho swikaho fhaṱiwa nga matombo ngori hovha sa tuvha nnḓu hovha tshi tovha luvhondo lwo fhaṱiwaho he vha kona u ḓa vha fhaṱa dzinnḓu nga ngomu vha dzula hone zwino hovha u tshi nga ḓorobo kana nga tshiṅwe tshifhinga kha zwino kha tshifhinga tsha zwino ya tshi tovha ḓorobo yavho u fana na ḓorobo ye vha bva kha mapungubwe Mara mapungubwe a vho ngo u sia hu si na vhathu, ngauri shango ḽa ḽi khou ḓi phaḓalala. Ho sala hu na vhathu vhe vha vha vha khou ḓi dzula henefho, vhene na vhone vha bva vho vho ḓi dzula mapungubwe, vhathu vha tshi khou ḓi fhambana vha tshi khou ḓi ya nga mirafho nga mirafho vha tshi khou phaḓalala na shango, yo no nga ya Venḓa, vhane vha vha hone nga ngeno seli ha mulambo. wa Vhembe na tshipembe ha salelwe Vhembe vhaḓogwa vha nnḓu ya vhuhosi ya hangeini kha ḽa North West havha vho no pfhi ndi vha vho no nga vhathu vhathu vho no nga vha Kgatla vha Kgafela vho no nga vha muvhuso vha kingdom heyi yo no pfhi ndi vha Vhakwena na vhene ndi vhathu vho bvaho vha tshi bva Mapungubwe. ro fhambana ri tshi khou ḓi fhambana. Mara zwo pfala uri na musi vha tshi khou dzula hangeini nṱha, khosi we a vha a khou vhusa o vha a khou ḓi vhusa ḽoṱhe ḽa Southern Sadc. O vha a nga nṱha hedzi dziṅwe dzitshakha vha vha tshi ḓi vha na dzi Paramount Chief dzavho dzene dzi pea homage hangeini nṱha.

Vho vha vha tshi ita nga tshiṅwe tshifhinga vha tshi gonya ngeni nṱha vha swikela maswingo musi vha tshi khou swikela uri vha kone u ambedza u amba na ṅwali. Nga murahu ndi a pfa lwa upfi, Khosi ḽiṅwe ḓuvha u ri mini? Havha vhathu u khou vha vhona vha khou tshimbila mara vha tshimbila lwendo lulapfu vha tshi swika hangei nṱha. Ndi khwine ri vha itele fhethu kana ri ye ri fhaṱe huṅwe fhethu hene vha ḓo kona u ambela hone na ṅwali. Ndi ngazwo nahasi ri na fhethu henehafha ho no pfi ndi Makonde. Ngoma Lungundu i tshi thoma yo vha i ngoma ya ṅwali. Ṅwali, mudzimu wa Vhavenḓa, o vha e ene ane a vha uri u na ngoma heyi ngoma lungundu mm. ndi ngazwo o vha a tshi dzula thavhani mm. hafha thavhani u tshi dzula u tshi nzhenzhema mulilo mm. ee ndi uri musi ṅwali arali a tshi khou lidza heiḽa ngoma mm. vhavenḓa vha lidza mifhululu hu a kumeliwa ndi uri vha ḓo pfana fhasi u gidzinginya ndi iḽa yo tou thoma mm. i si hedzi dza murahu vha tshi khou enda vha tshi thuba vhathu ngadzo hai mm -hmm. Ene muṋe o vha e na ngoma lungundu ine ya vha uri yo vha i sa kwamiwi nga muthu i sa fariwi nga muthu nahone hafho hune ya dzula hone u sokou dzula u tshi khou ntshenzhema mulilo vhathu vha sokou tou zwi vhona uri hafhaḽa thavhani ndi hone hune ngoma lungundu ya dzula hone. hmm. zwino heyi ngoho malungu ndi hoyu ṅwali hmm. ndi yone yo mu thusaho uri a ende a tshi kunda mashango ene muṋe hmm. zwino hezwi a no swika hangeno ha mulambo wa vhembe ha vho ambiwa upfhi o oh, hoyu ṅwali ndi mudzimu wa vhavenḓa Mm. ngori ene heyo ngoma ya vhuya ya lila hu khou lidzwa mifhululu hu khou kumeliwa zwino musi zwi tshi vho ḓa kha uri ngoma lungundu ndi ya nnyi vhukuma kuma mm. ri ḓo wana uri zwi khou konḓiswa ngani mm. ngori na havha vhathu vhoṱhe vhe vha vha tshi khou tshimbila na ṅwali vhaṅwe vho vho ḓi swika ndi ngazwo vha khou pfha ndi khou ri vhaṅwe vho na ngomu malungundu vhaṅwe vha vha na ino pfhi thundundu hmm. ndi uri yeneiḽa thundundu ya i swika hune ya ita mushumo hmm. yeneiḽa ngomu malungundu ya swika hune ya ita mushumo ha vho swika hune vhaṅwe vha vha sokou ri hai ngomu malungundu ndi yashu hai ngomu malungundu ndi ya vhafhio zwino tshine tsha khou dina kha riṋe hmm. a ho ngo vha na maṅwalwa u bva hangei murahu hmm. zwino haya maṅwalo ane na nṋe vhaṅwe ra khou swika hune ra kanda khao ndi maṅwala maṅwalwa a murahurahu mara zwifhinga zwi tshi khou ḓiya ngo fhambana ngo fhambana ho ḓo fara uri hangeni great zimbabwe ho ḓo vhusa khosi hafha mapungube khosi yo fhedzisela u vhusa ra ri tshi mu vhidza uri ndi shiri ya denga shiri ya denga zwi tshi khou amba shiri ndi tshiṋoni ndi tshikalanga hafho zwithu Shiri ndi tshiṋoni, denga ndi ṱaḓulu. Ho munna ro pfa upfi o vha a na vhuambedzani kana a na vhuḽedzani na ṅwa na mudzimu mudzimu vha ri tshi tori upfi ndi ṅwali o vha tshi amba na mudzimu sa zwe ra zwi pfa ngeini murahu kana kha bugu ya history ya kalesa ine ya vha ri bivhili uri mushe o vha tshi amba na mudzimu thavhani dzo no pfi ndi sinai o vha tshi amba na mudzimu so zwino na enoyu shiri ya denga o vha tshi amba na mudzimu mara kuambele kwawe na ṅwali ko vha ku si hoku kwene nasi ri khou shumisa kone nga tshivenḓa kana izwi ndi ra zwi uri ndi culture o vha si khou shumisa he nḓila ene o vha tshi amba na mudzimu mara ho ḓo pfala uri musi zwenezwo o no dzama kana mativha o no xa a hu ngo tsha vha na information kana a hu ngo tsha vha na u ḓivha uri Oyu muthu zwe a vha a tshi ambisa zwone na ṅwali o vha tshi zwi itisa hani? History eh, information a i ngo swikelela kha vha khou tevhelaho.

vhavenḓa vhoṱhe mm. vho thoma itopia mm. na mapa u a sumbedza uri vho thoma itopia mm. hezwi vhe afha itopia vha ṱuwa sivhala vha kono vha hone vha tshi khou ya drc mm. zwino musi vhe afha etopia a ho ngo tou ṅwaliwa zwinzhi nga mm. havho mm. havha vhavenḓa musi vhe etopia zwino ndi tou vha ndi sa ḓivhi uri kana ndi uri ho vha si navho tshifhinga tsha maṅwalwa kana mini hone musi zwino vha tshi vho ḓa hafha drc congo hezwi vhe afha congo ha wanala uri vho dzula hone henefhaḽa vha vha vha vhavenḓa vha vha uri zwino vha vha tsha vho ṱangana na masingo vho sa thu vha na no tou pfhi hoyu ndi mulaudzi hoyu ndi nnyi hoyu ndi nnyi vha vha tsha vho ṱangana vha kha ḓi tou vhidzwa pfhi vhavenḓa vhavenḓa vha itopia vha elela si vhaḽa vha ṱuwa mbo ḓi ya drc ndi ḓe kha tshigwada tshi tevhelaho tsha vhandalana okay. vandalamo nga vhubvo ndi vha itopia oh. ndi vha ha tshishonge mm. ho mukala we avha vha a muhulwane mm. mufumakadzi wa vha nyampani ha dzibegwa vho mamboko zwa ṱuwa zwa swika kha vha vhari hone ṋamusi mm. ndi tshigwada tsho ḓubva u itopia hetsho mm. kha ri tshi pfuke ri ḓa kha tshigwada tsha vhashavhi vhalemba vhaṅwenye vhasoni mm. vhayuda mm. Ndi vhathu vhane vha vha of the of Semitic origin. Kha vhana vha Noaxe hu na ṅwana a no pfi Semu na Hamu na Yafete. Ndi zwone. Zwino vhone vhaṋe vha ri riṋe ri bva kha lu- kha kha davhi ḽa Samu ḽa Semu ṅwana wa wa Noaxe. Ndi Majuda.

ra ri na murangaphanḓa ri tshi takuwa haningei drc ra ri bva drc ra ḓi tshimbila miṅwaha minzhi minzhi u swika ri swika zimbabwe heiḽa mitsheṱo yo no pfi zimbabwe range na riṋe ro tshela mulenzhe ro fhaṱa ra ḓi pfhuka ra ḓi ḓa zaṱa ri na maṅwe matombo o no khou bva haningei seli ngauri ndi zwone zwivhambo zwine zwa fara muḓi zwino ndi ngazwo ri khou ri hezwo zwithu zwoṱhe ro zwi ita ri khou tevhedza zwezwiḽa zwe vha kale vha vha tshi zwi ita nga ra sa tevhedza hezwo vhuhosi a vhu tshimbile nga nḓila yavhuḓi vhuhosi vhu na ndunzhe ndunzhe ha itiwa nga nḓila yavhuḓi uri um u kone u vhusea um ndi ngazwo na muthu o vheiwaho eh? ndi, ndi, ndi muhanga eh? ngauri eh, vhuhosi ndi vhurangaphanḓa u fanela u vha u khou vhonela phanḓa uri zwithu zwau zwi kone u tshimbila nga nḓila yavhuḓi zwi tshi bva haningei murahu kha umakhulukuku vhashu ndi ngazwo namusi ri vha no thavhana ro dzula ri tshi khou amba uri zwithu zwashu zwi kone u naka muṅwe na muṅwe a kone u ḓivha zwo ri riṋe ri bvafhi Vhangona a vho ngo tou ḓa kha heḽi shango, zwino ha vha na dzina ngwaniwapo. He dziṅwe dzitshaka dze nda dzi vhale ṱhanu na nthihi dza zwigwada hezwo, vha tshi ḓa kha heḽi shango vho wana hu na muthu henefho, ponde uri henefho, mudzulapo ndi uri mudzuli wa henefho. So vho ngwaniwapo vho wanala vha hone, vha tshi ḓa nga fhokhono na vhathu, vha tshi ḓa nga fhokhono na vha vho balangana zwavho ngori vha vha si na ntshi ngo tou ralo. Tshidza tshapo vha tshi khou mona huṅwe marubini vha ḓa vha tshi wana ma- zwivhi- mavhili. ndi tshidza tsha henefho zwi amba uri ndi tsha nnyi ndi tsha ngwani wapo mutangi wa kugala ndi ri vho ranga u dzula u gala ndo dzula ndi vhone vho ranga vho ri rangela vho dzula nṋe ro vha wana fhano hmm. dzina ḽa lupedzi ḽa pfhi ndi vhavenḓa venḓa ḽi bvani ndo amba zwezwi na off the record ndari hange ṱanganyoni ya vhembee naho mulambo wa shashela mm. vhathu vho dzula mapungubya a vhathavhani musanda muhulu wa kingdom so zwi amba ḽiṅwe ḓuvha khamusi yashu ri khou amba zwino then vha tshi vho pfa nḓala ngori phukha dzo ḓo ri nga magomelelo vhathu vha vha khou ḓala ḓi khou fhungudzea gomelelo ḽi dza dzi a shavha phukha dzo ḓa fhethu hune dza nga tshila hone mm. vha sika nga nḓala ndi hezwi vha tshi vho ya vha ṱoḓa a ri ḓo testa tshithu tshine ra nga ḽa tsha ri tshidza ho vhifha mm. vha vha tumbula mavhele a no nga thongwana tshipundamwedzi banḓiri na maṅwe hayo ndi a original ha ngo ḓa na muthu vha ri koṱo nḓala ro i fhenya ro wana vhele ḽa u fhodza kana u fhedza nḓala vele ndi mbeu khe ro i fara that's what you vele ḽa mbeu ndi zwiṅwe ri ḓo zwi amba ḽiṅwe ḓuvha kana ṋamusi a ri tshifhinga tsha ri tendela vho wana vhele ḽa u fhodza nḓala ha bva vele kana vele na nḓala ra dzhia ṱhange ngei edzi mbili dza ita venḓa ah. ha mbo ḓi pfhi zwino shango ḽa vho hulelwa nga dzina ḽa hei thasululo ya nḓala hmm. ha vho thomiwa u lima u bva henefho vele ḽa u kodza nḓala dzina ḽa mbo ḓi pfhi venḓa vhane vha shango vhapfi ndi vhone vhone venḓa kana vhavenḓa hmm. dzina ḽavho vha ngona na zwikungu na zwiminimini hezwiḽa zwiṅwe zwe nda amba vhongwani vhapo na vho tangiwa gwala ḽa si tsha bvuma shango ḽa si tsha pfala lukungu lubye mm. ndo zwi ṱalutshedza nyana uri ḽa ḽi tshi pfa lukungu lubye ngori a itea mini ha mbo ḓi bvuma venḓa ngori ḽa ḽi tshi pfa lukungu lubye ri khou amba nga dzi thavha ndubi matombo a khou kunguluwa mm. hange dzi thavhani hu tshi vha na mudzinginyo earthquake na volcano matombo a kunguluwa mm. dzi thavhani a khou tsakhea ḽa huṅwe u tou vha na dzi land slides eh, then ha mbo ḓi feli shango ndi ḽone ḽi no dzula nga hungu shango ḽa ḽa venḓa before ḽi tshi pfi venḓa ḽo vha ḽi tshi pfi lukungu lukongo rubye huno dzula khou kungulwa mabye nṱha ha dzi thavha tshi tsela fhasi ehe so ndo ri lu- ibye sa zwe nda amba ndi tombo vha tshi ri mapungubye ṱhophomabye dzimbabye tshililambombye subye tshililambombye ndi tanzania ye ya kha ḓi wela kha kingdom ya vhangoḓa thi ya venḓa ndi Ven- tshipiḓa tsha venḓa ḽa kale tsha tsha lukungurubye so hai madzina as a lingua franca Vha ḓo a pfesa mapo umbya se lingwa frank a ri khou amba ṱhopho mabya tshi lila amba umbye ṱhopho mabya nda fhano khou pfi matopo iri si ṋamusi so ḽo vha ḽi tshi pfi lukungulubye ṋamusi ḽo no hulwa nga venḓa ngori ndo no mavenda ḽa ḽa nya tshikamuroro ḽi sala dziṅwana na nḓala ndo mato Thank you.